Ia.
Croeso i Casa El Chris. El Roberto.
Dwi'n caru set-up ni yn y brynia yn Barcelona. Ti'n licio fe, Ceris? Mae'n yna absolutely berffaith. Be ti'n mynd i wneud? Wel, dwi am wneud escalivada, pryd o fwyd enwog o Catalonia, a mae'n dod o'r gair sy'n meddwl i cwcio ar tân poeth.

Pupur fawr. Just straight ar y tân. Straight ar y tân.
Mae escalivada yn blad tapas rili really syml o lysia di cwcio'n ara ar y tân. Eith yn berffaith efo platiad arall mae Cerys yn baratoi. Dyma peth arall nes i ddysgu um, pryd ni'n byw yma. Pa am tomaquet yn Catalan, yn syml, tomato di gwaslu dros fara. Efo olive oil da a halan. Ti'n methu gyda fo?

olives 'ma. Guess be' sy mewn fan 'yn? Yr anchovies. Ie mwy o anchovies.
Yes! Monsieur.
Diolch fawr iawn Cerys. Diolch i ti Chris. Iechyd da. Mwy o fermouth a mwy o anchoas. Hmm. Mm. Dyna blas Sbaen i fi. Sbaen mewn sip. Carys, mae hyn yn barod o'n ar o ryw hanner awr da. Mm -hmm. Ti'n gwybod bod nhw'n barod. Mae wedi hollol fflat, di collapsio ar hynna'n. Yep. Ww!
So, gadael hynna cwlio am rhyw deg munud. O! Cerys! Ie? Yeah.
Yli, faint mae hyn di transformio. Ti'n gwybod bod e'n barod, os chi jyst yn tynnu un o'r deilen off, a wedyn mae'n dod off yn rwydd. Oh. Mm. Ydw i. Mm. Mae'n gorgeous. Iawn ta, dwi'n mynd i pilio hyn. Mm -hmm. Wasti yma allan. I pimpio hyn fyny, dwi'n adio chydig o olive oil da, finag sherry syr, bach o halan, pinch o pimenton melus, Sudd o lemon nes i roi ar y tân. Ac anchovies da. Gorgeous.
A mae dy fi syniad ar gyfer dessert, so fi'n mynd i wneud hwnna nawr. Yes! Pwdin ddim cerys! Rhywbeth gloi iawn eto, heb ffws na dim byd. A mae hwn hefyd yn traddodiadol, nes i ddysgu hwn hefyd. So chi'n gael cantalŵp, a wedyn chi'n gael gwared o'r hada. Wedyn ffino, sieri ffino. O, oh, yes!
So, tasgu fe mewn fel hyn. a chi jyst yn llenwi'r twll. a wedyn mae siwgr y melon yn mynd mewn i'ch sieri neu pot. Cerys.
Ac uh, na ni, na'r dessert. Hwna dy'r pwding gorau erioed o fel. Melon yn ei hanner. A llenwi fo ta chwech shot o sieri. Right, ni barod i fita. Iawn ta, na ni'n bita fo yma.

Ma' mae'n gorgeous. Ti jys methu curo fo na? Na.
Dwi'n lyfio esgaliwad a yr aubergine 'na, dwi am sugno ar mwd, mor meddal. Hit hallt o'r anchovi. Tro cynta fi erioed bita artichoke fel 'a. Ma'r ffles 'na ar y gwilod mor mor flasus. Ma' mor ma' mor addictive yndi? Unwaith ti'n cychwyn ti methu stopio. Ffab yndyw e? Mae jys yn teimlo dda ond 'di ca'l cynnyrch mor dda a hyn.

Chris.
Mae hwnna'n hardcore o. Ia? Ond mae fel sangria. Ond mae'r ffrwythau y tu allan o hwn. Ti'n meddwl dwi'n mynd i bildio fatha afon bach. Mmm. Ffordd newydd o efo seri. O'dd nain fi'n smasho seri bob Dolig. Fel un yn dod draw. Bydde nain yn hoffi hwn ti feddwl? Hmm.
Diolch o galon Cerys bod o mor cŵl gwario amser efo chdi. Dysgu mwy am hanas chdi pan chdi'n ifanc mynd rownd Catalonia. Ia.
A faint ma' 'di ysbrydoli rest o bywyd chdi rili t'mo? Ia. A mae dal yn.